Bang bang sam ka dewan rapat di jg presiden yah memang macam itu urang mana urang negara anggur permana selatan jaya oh jadi urang anggur permana selatan jaya yah memang macam itu aku wakil kakang prabu blantar siam rampok priangan yah syukur bgh ini negara apa. Ini nang pangaran Nagara Peratapan Cemaralingga. Oh, jadi ini Peratapan Cemaralingga. Ya, memang macam itu. Lalu nang memimpin siapa di sini? Nang memimpin aku seorang kada ada yang lain lagi. Sebab aku pang jagau-jagaunya di sini. Aku pang nang ditakutani urang. Pokoknya apabila nang kukahandaki haja di sini pasti terjadi. Aku pang pemimpinnya di sini. Nah, sekarang ini tujuan Bang bangsa muka dua itu dapat juga berhenam apa tujuan ini ingin mencari di mana negara Pandawa oh jadi ingin mencari negara Pandawa ya memang macam itu ingin mencari negara Pandawa kira-kira Ikam tahulah di mana nagara Pandawa? Hadang dahulu. Tujuan ka nagara Pandawa ni apa? Oh, kalau masalah tujuan, kada usah ditakunakan. Nang jelas, tahu kada ikam di mana nagara Pandawa? Hadang dahulu. Kupadahakan kalau bisi urang ni niat jahat. Kada kupadahakan. Ah, kada kupadahakan habis ai sudah. Nah, kalau macam ini nah. Kalo umpama aku nih kada jelas, di sini nih kada jelas keterangannya, kada tahu tujuannya kamana kamana, aku kada mungkin memadahakan. Sabab kalo inya kupadahakan kena kalo umpama terjadi apa apa kasihan urang urang negara pendawa. Kada kupadahakan habis ai. Oh jadi ini kada memadahakan, kada kupadahakan. Apakah kada jadi penyesalan, pantang menyesal bagi bambang anggreni dua. Labih baik padahakan ha kalu daripada manyasal kamudian. Ada manyasal ikam kaini bila kada madahkan. Apabila ikam tu kada mamadahakan di mana kada pernah kada kujamin kasalamatan. Ini paratapanku jadi akan darah. Pokoknya kada kupadahakan nang kaya apa haja jalannya. Oh jadi dasar bujur niat hati kada mamadahakan. Kada kupadahakan, karna urang-urang Pandawa ni baik pang lawan aku habis ai. Urang-urang Pandawa ni urang nang bujur-bujur pamurah pambarian bubuhan Pandawa ni. Oh, kalau macam itu bila kada mamadahakan kada kujamin keselamatan. Oh, suka suka. Wah, ini makam mau kada mau harus kulayani ini terjadi peperangan. Tapi nang ngaran aku ni Lid, nang ngaran untalan-untalan ni habis ku pakai sudah di bini ayu. Jangankan satu ini, sa kumpul saluruh kaluarga nang bangaran Bambang Sam Muka Tiwa Narapati Jagiparahinam kumpul sekarang. Jadi disuruh bujukan mandahakan kah, sakali lagi aku minta. Kada kupadahakan. Nah, sakarang aku mamuhun dengan hormat tatapi dengan sangat, padahakan kah kira-kira kada kah? Tatap kada kupadahakan dibilang. Uuh, kalam macam itu dasar handak sakit tu ikam, awas sakarang ukum damin ikam. Ikam damin kada kujamin kasalamatan awas. Bila kada mamadahakan, awas kita kujadiakan darah ikam disini.

Handak kada panjang umur ikam, handak kada tambakan beres hanyar ikam marain tahun kaina bisa ai. Awas sekarang jamin ikam kuhukum. Kada kujamin keselamatan. Jadi rupanya manurut di dalam ceritanya, lah rupanya di situ tarjadi peperangan. Ini anggaran dewa aja kita jangan nang paling bang bangsa muka dewa narapat aja ikam berhindam. Lalu katiwasan pula jua kita angganan dewa kada mampu bahadapan lawan pangaran bambang samuka dewa narapat dijaga parhinam lalu disitu angganan dewa gagarunum saurangan ujar kita. Kurang ajar pang macam ini dasar bujur-bujur kurang ajar kada manyangka aku macam ini sakalinya aku. Talawannya urang talawannya urang gila habisnya sudah. Bangsa muka di Bandar Rapat ni gambar hinam ni disambat bakalahi kartia kada bakalahi. Disambat main kuntau lain jua. Huh takanya urang gila sama sakali ni heh. Aku kalo misal nang dipukul-dipukulnya tu kada jadi masalah bang. Aku nang dikapitnya dikartiak tu nang bilang heh. Umur katiak pumas am makanya nang orang kada mandi sapuluh tahun he siup lalu an aku misal kurang ngajar macam ini he tapi awas kena ikam itu bambang samaka dewa nang rapat aja pernah nama ikam ku ingat akan kena ikam tatamu haja pang kita kena untuk sani biar aku mangalah dahulu tapi ikam kena taring mumuak darah dapat ku habis he. Kada ku jamin ikam kena. Ikam ku tulak kena ku ku upahakan ku santet kena bisa. Bininya santet tu kada mampan kena ku parang maya ikam. Bilanya anu kena ku kada mampan jua ku parang maya ku cari akan ku siwakan mutur taruntun nang kena tu kena bila tadapat ku ragum ku ranjih lawan taruntun kada marikak habis ai sudah. Kena pulang bilanya kada mampan tara mutur maranjah kena. Bila tadapatku di warung kena kucariakan babangku ganal kuambiltakan kada pacah kapa lah bisa jua nah. Tapi bila inya kada mampu jua kada mampan jua kena aku kada lila saumur hidup bisa eh. Mudahan ditimbak patir matanya bangsat tu kena eh. Aku ma kaliat babincul-bincul kaya katilampung kapala nah. Uma ini bakalahi macam itu eh. Padahal aku ni kalau masalah untalan-untalan sadang haja pang kumakannya sudah. Tapi nang ngaran mungkin belum saatnya lagi, mungkin kamanangan belum kutarima lagi. Masalah miak mamiak aku ni kanyang haja sudah. Miak karang kahirang, miak bintang kupakai banar taan. Sampai miak bubut ada jua aku makai. Cuma miak bubut tu gasan urang baurutan aja nah bila nang patah-patah diurut pakai miak bubut aja nah. Urang bahari nitu. Ada ada pun minyak bintang tu gasan minyak loka ha itu pakaian urang bahari pilihnya minyak bintang tu di nu di anu akan na hilang ma luka balaluan wah aku ni kanyang haja pang sudah macam ini tapi nang ngaran mungkin ini nasibku masih kada kada mampu lagi tapi awas kena suatu saat Kada ku jamin kasalamatan kalau macam ini nih daripada aku nih ma malah mamadahakan nagara pandawa di sini andaknya kira-kira aku nih seorang orang kada ba kada baisi kada baisi akal habis saya sudah. Padahal orang-orang nagara pandawa nih baiknya kurang apalagi lawan bubuhan roncong bubuhan kampung cemara lingga nihan. Umpama aku mamadahakan nagara pandawa iya pun tujuannya baik. Bursiah tujuannya kada baik ini nang dikhuatirakan. Kalau tujuannya baik ya kada mungkin jua aku kada mamadahakan. Tapi aku malihat itu kaya kira gerak-gerik urang tu jahat pang. Soalnya macam ini, kalanya urang tu bujur-bujur baik ada tujuan baik kena geda Pandawa. Bila batakun tu kada tahu kita kada mamadahakan urang tu kada mungkin lah sampai macam ini. Berarti urang tu dasar niat jahat handak kena geda Pandawa. Kalau macam itu labih baik aku lari aja sudah. Ku kada ku handak bagana di sini let. Min aku lari haja. Letakan situnya. Mudahan pang sampai kada dapat Nagara Pandawa. Kalau nya dapat bah iam. Jadi manurut dalam caritanya. Lalu rupanya itu bang-bang enggaran jua lari maninggilakan peratapan Camaralingga. Lalu tacarita ini nang pangaran Bambang Asam Katiwa Nara Pati Jaga Barhinam lalu bajalan pulang maninggalakan ini paratapan Cemara Lingga lalu bajalan kada barantau jagda lalu di situ rupanya sampai di tapal batas di nagara Pandawa. Nah, barangkali ini pang nagara Pandawa nang kucari lihat. Oh, di sini nampak tertulis nah nagara Pandawa. Wah, berarti ini pang sakalinya nagara Pandawa. Oh bujur bujur mewah orang lagi pandai melihat ah bujur bujur bangunan bangunan weh kada kawa dikisah akan dasar negara maju orang negara pandai wani habisai sudah. Tapi dahulu sabalum aku masuk aku balilihat jua pang dahulu karna aku parnah mandangar riwayat kalo orang orang negara pandai wani orang nang besar bujur jagau jagau orang nang bujur bujur dicaya pengindar jiwa Ha itu urang-urang nang kada pandawa. Kira-kira mun aku nih saurangan di sini masuk ka nagara pandawa melakukan tandingan paperangan kira-kira aku kada mampu lawan urang nagara pandawa nih habis ai. Urang banyak rakat mupakat bakaluargaan, aku saurangan nang ngarannya urang banyak hantu aja mati kira-kira apalagi aku. Uh kalau macam ini. Oh itu ada nang jaga nah. Oh siapa-siapa itu nang jaga oh menang nang jaga itu termasuk makhluk-makhluk aneh jua pang lihat. Pina kayak bangsa-bangsa bangsa burung ada jua, bangsa jelmaan ada jua. Dem ini kaya apa caranya aku masuk ka negeri Pandawa. Dasar bujur pang ujar kakang Prabu Belantara Siam Rambuk Priangan. Di nagara Pandawa ni banyak urang aneh-aneh. Tapi bujur aneh-aneh naka ni kira-kira saluruh alam jagat wayang ni kada mampu bahadapan lawan urang-urang ini. Nah, lalu kayapa caranya aku masuk? Kalau aku nih masuk sacara tarang-tarangan handak maambil Dewi Sabadra, ah kada mungkin barhasil. Nada aku nang hakatiwasan habis ai sudah. Maka urang nagara Pandawa ni kalo didangar sajarah-sajarah tu banyak pang karabat banyak pang kaluarga. Aku masuk saurangan kira-kira digarumuti urang eh habis aku habis ai sudah. Nah uh macam ini lihat aku bingung nah hanyar kaingatan aku, aku kan ada memisi inu beisi itu ngaran ilmu ilmu ilmu bius sangga firaun nah damini ku bius aja dah. Mih ku cariakan bius haja ini urang nang gede pandawa ni badaya tanah bisa ai. Nah, nang ngaran bius bius ini apabila sudah ku taburakan ini paribasanya jangankan manusia sapi haja ini taguring kira kira ah dimini ku tabur badataan ku bius haja ni sudah ada bangalih ngalih macam ini ini am nang bujur bujur hari ini.

Wah ini kupalihati dahulu guring kah kada kah ini. Uh, maling, maling, tulung ada maling he. Ay, maling. Wah, guring kah kira-kira kada kah ini. Oh, ini guring kira-kira ini nah. Cuma ini mah igel aja lihat. Nah, ini nang saikong ini nah lama-lama pindah dah ini siapa ini. Guma guringnya keniat besalawar handap nah maka salawar carik ha pulang beh kalihatan kaya kalihatan sarangan niat heh kalihatan nang sabaranakan nah. Heh beheheh uma eh guring maicul macam ni nah ini siapa jua ini ini guring kah kira kira kada kah ni bakso.

Ah kalo macam ini sudah, ini urang ni guring nah bisa ai. Maleng, tolong ada maleng nah, maleng nah maleng. Umai, maleng ja, jangan-jangan inya tahu lawan aku lihat. Ah, kada tahu mungkin inya sabujur-bujur taguring, cuma nya maigau haja nian. Istra jus becampur kobi ma. Ditambahi jinit sepuluh bigi beulai. Wah ini pandir mangarado sama sekali urang niat. Urang guring tapi pandir mangarado. Dasar bujur aneh aneh pang urang nagara bandawa niat. Guring haja masih kawa pandir lagi. Ku kobi ma kawannya gajah. Uh macam macam nang disambati makanan kada kawa baik baik disambati niat ha. minum nah kalo macam ini aku kaganangan macam ini demini ini rahat guring ni ku ambil baju pakaiannya ku pakai demini kalau aku nih masuk lawan secara wujudku nang aslinya kira-kira urang tahu baritaan lawan aku kadanya aman tidak aku tapi kalau aku memakai pakaian urang nih ah ku masuk jamin dapatku maambil duit sabana ah demini ku ambil. Kupacul pakaian ikam. Nah, aku minjam pakaian ikam samentara waktu. Nah. Jadi rupanya itu bang bang samkat diwa nerapat di ikam hidam. Mamacul itu pakaian lah garing lalu dipasang jar kita. Taradap bang bang samkat diwa nerapat di jaga parihindam. Nah, langkar jua bepakaian kaya ini nah. Nah, kira-kira ni mun aku masuk kaya ini kira-kira urang kadada nang tahunya kah nang kaya nang di depan dewan ni. Ah, dapatku maambil duit sabedra ni kada betahajua. demi ini aku baik masuk ka dalam nah nah masuk ai aku ka dalam dimana jua karaton karaton nageri pandewa ni nang kada aku lebih tahu pang nah aku cacarii ai dahulu demi ini ku masuk ka dalam lalu ku dangar dangarakan imprumasi imprumasinya di nageri pandawa dahulu. Nah ngaran aku barubah wujud kaya ini pang sudah. Urang kada tahu dikira urang ubah nang wara gaya pandawa hambaritaan. Kada tahu aku. Ah iya ada nih aku masuk ai sudah. Ai nala garing. Pon. Ulih ai berarti nala garing ngaran urang nih sakalinya. Ai apa ikam kamari nala garing. Ada pun asa kapanasan bainai nah. Nala garing, kayapa adakah habar? Habar kanjang habar kang mas pangeran adipati janaka nala garing. Ummm leh, habar pangeran adipati janaka leh. Yah nala garing. Ini sudah beberapa hari lihat ini kang mas pangin adipati jenaka kadada habarnya maninggalakan nagari pandawa ka tunjung maya nalagaring nah pas bene ram nah bet ini ka tunjung maya leh arjuna nih nah ah depatku nih habis ya. Kada ni bujur haja ada pang baliau tadi mahapai lawan ulun dihan jadi mahapai ikam ni lagi umm mahapai cuma aku ni bingung nang mana sabar dek muka dua bini urang ni dah iya am ni bingung aku ni nah ni siapa ngarannya ni sabar nang sabar dek nang mana aku ni kada tahu nah jadi. Ai, kanapa ikam badiam tadi? Kada papa ulun banirina asa kapanasan mana banyamuk pulang. Ih. Jadi ada kabar pangiran ari kakang mas arjuna nala garing? Ada haja baliau bahabar. Cuma jar baliau tadi bapasan lawan ulun lah ka tanjung maya tadi. Waktu sidin di tanjung maya, sidin handak minta ambiliakan ai dewi sabada jar nah bini sampian. bini Raden Arjuna ni nah. Ha jadi Sadinaya Sabadra handak disuruh manyusul ka Tunjung Maya jar. Aih, jadi Kang Mas Kang Mas Sabadra kah Nalagaring? Umm, Kang Mas Sabadra. Aih, kanapa ulun kada dibawa Nalagaring? Aih, mungkin ni bagiliran kalu jua, kada tahu jua pang. Cuma nang ngaran ulun tadi mandangar tadi. Ujar baliau tadi bawakan di Nayu Sabadra ai di biniku Sabadra ring ai jar. Ah jadi ya kalo nang aku di parintah ai wah. Ai jadi kang mas Sabadra nang barangkat ni lagi ring. Umm kakang tadi Nayu Sabadra nang barangkat. Jadi kapan barangkatnya ni lagi ring. Ujar Didin Arjun tadi kalo bisa hari ni jua ujar. Ai jadi hari ni jua. Tunggu sapandang aku mangiyawakan. Ini kang bersabedra telah garing, hmm ayu ha. Berarti lain sabedra sekalinya ini tilah eh, baik jua kada ini nang takiau cakar ini batuhuk aku dewar jua. Ah ada ada ini nih eh, nya ngalih mamakai pakaian urang nih kada tahu lagi kada tahu kaya apaan urang eh, belalu salah ha belaluan gin han. Ah demi ini dapat kumpul sabedra demi nih bisa. Nah abet ini nang datang nih nang ngarannya sabadri amun di sri langkar di nengok sabadrian nih heh heh umai lah heh cucuk haja pang mun nang anak itu kakang prabu belantar siam rampuk pariangan handak lawan urang neh apa batang paha mahumbut nah heh burit kanjang susu kanjang heh maka sudah bakanjangan lagi beh. Nangkaya ini gin betahan pang nih eh. Mun umpama beuh kanyang sakahutan nah bisa ai sudah nangka ini nih. Nala garing, ja nala garing jadi aku dibawa ka tunjung maya nala garing. Humm sampiyan dibawa ka tunjung maya jar jar baliau raden arjuna tuh deh. Eh kanapa adimas sarikandi kada dibawa nala garing. Nah. Bujur berarti sarikan ni ngaran ni buhan tini dah. Kanapa ikam badiam nalagaring. Kanapa ikam jadi babisik saurangan nalagaring. Aduh ulun ni mikirakan jua kan kanapa dinayu sarikan ni kada dibawa nintu han. Maka ulun, ya mungkin bisa jua pang bagiliran. Ma itu gampang haja diatur. Nang panting parintah raden arjuna bahwa sampiyan dinayu sabadra ka sana dahulu nah kaytu. Ulun mamandirakan. Kalau masalah di wisari kandi itu gampang kan ulun mandiriakan. Akhirnya kira-kira mungkin handak ulun bawa bada dahulu jua badudua baimbay. Kan kada bagus kena ai dikira urang lancang ulun kena han leh Radin Arjun lah. Kanapa jar urang, aku maparintah sabada di wisari kandi dibawa. Nah jadi kan kena ulun pandirakan dahulu. Nah ini soalnya kan. Jadi ku pandirakan dahulu kainahan, kanapa baliau maka dinayu sarikandi kada dibawa, jaku kainahan. Aina, pokoknya sampiyan tinggal tanang haja disini, pokoknya jamin manyusul jua kan lawan raden arjuna ka mana tadi ka tunjung maya tadi. Aih, iyah nalagaring. Ai wahai kala macumin Nalagaring ai, kapan kita barangkat Nalagaring? Amun ujar Radin Arjuna tadi nang mahape tadi, jadi kalo bisa hari ni jua ujar. Ai jadi hari ni jua kita barangkat malam ini jua kah Nalagaring? Humm malam ini jua kita barangkat. Ai wak kada usah babanyak-banyak lawas babanyak-banyak waktu lagi kita barangkatan haran ai sudah, karna kasian baliau manunggu kan di situ. Nang untuk di Nayu Sari Kande kena tunggu ja, ini ulun datang ai pulang. Ulun pandir akan pun. Iyah, apa pau jadi ikam Nalagaring, hati-hati Nalagaring. Ai ayu ha, jangan mahatian ulun, kada papa. Ai, Nalagaring mari kita berangkat Nalagaring. Ayu ha kita berangkat. Nah, ini mun sudah sampai di parak sini nih, berangkat sudah bajalan nih, ah kupacul pulang baju pakaianku. Alok nah nala gering ku ku kukambaliakan pulang pakaian nala gering nih han. Ai siapa garang ini? Uuh tenang. Ai maka tadi nala gering kanapa jadi nang kaluar macam ini manusianya? Uuh tenang ikam tinggal diam, diam ikam jangan bicara. Sakarang ikam kubawa ka parat itu ka nagara anggur Pramana Selatan jaya. Jadi rupanya manurut dalam caritanya, lalu rupanya itu lagi dibawa oleh nang pangaran Bang Bang Samukadiwa Narapati lagi berhenam. Ini nang pangaran Hiwi Subadra. Lalu kada dicaritakan lagi parjalanan Bang Bang Samukadiwa Narapati lagi berhenam. Tacarita ini Lor Samar beserta Nalagaring dan Bagong. Lalu di situ bangun ujar kita barataan. Samar bangun, Nalagaring bangun jua. Hah. Omai, eh takuringan baritaan nah, nala garing, oh nala garing. Yah bapa, apa maka guring nala garing. Ewasa mangantuk banar bapa eh, hawanya panas ni kah bapa eh jadi mangantuk. Eh hari panas mangantuk lah anak, em bapa ini kaya masuk musim kumarau, apabila siang bapa panasnya bila malam subuh dingin bapa eh. Maka bilanya subuh dingin ni bapa kira-kira bapa paham-paham haja kalo. Heh nala garing bungo jua. Aku tamimpi-mimpin lagi nih guring macam-macam heh, masuk ada maling nang macam-macam, bujur jua bapak aku tamimpi jua, pada saat itu bapak ada urang masuk kesini bapak ai, ada urang pemuda masuk aja dalam sini, nih iyalai jar nang kedepan nih wajah, jaku iya jaku. Mana Arjuna jah, kadeda jak, masuknya maling, maling jako. Eh busyah tajadi nangapa bapa ni kita ni kayapa bapa. Eh jangan lagi ngitu kita jangan dipikirakan, itu hanya bunga tidur haja naka mimpi tu. Bujurlah bunga tidur lah bapa, iyah nah laki ning ai. Ayu ha. Bagong mana gering, tu ya ka agung ada haja nya lagu ring jua hen. Manguap tarus bagong jua. Bagong.

Kita ni banua nang dijaga nah kah mana bini urang nang dua ikung ni tu nang dijaga hah sakit banar am ni lagar nya ya. Hanya bapaya bagitu basabar-sabar aja dulu nang ngaran kita di sini ni kada tahu am kita. Kalo datang kena raden arjun lahan salawas jua pang bapaya sudah babulan-bulan nah. Kadada datang haja jua lagi. Jadi rupanya manurut tilam caritanya. Lalu di situ Roro Samar babicara jua bersama putra-putrinya Jumantang, itu nama ngaran Pangiran ada yang parjinak atrapi Raden Arjuna. Nah nala garing, tukanya ada urang datang nang kaya kok esok pina kaya mirip Raden Arjuna nah kaya. Ah kira-kira Raden Arjuna jua datang nah kaya, nah datang beliau nah kaya. Ayah ayah nala garing ai nah, ya ya Raden Arjuna. Kakang sambar, datang sampiyan pun. Yah kak, aku datang kak. Oh syukur, bagipun hajar ulun sambat sampiyan pun. Kira kira tugas sampiyan salasai kah sudah pun. Tugasku sudah salasai kakang, aku sudah diijinakan oleh kakang prabu dharma kasuma kakang. Hei bujur eh, ayu ha. Jadi ni sampian sudah MAT tu sudah salasai tu kada ya kesan kemana mana lagi ya semar kada semar kakang semar fon kaya apa habar macam mana rabi ko semar oh bini sampian yang badua ko boh kada betah lagi fon mahumbut pabutang paha bisa nya buhan maka bini sampian itu pon bunya kakalamarian di jam dua dudukan di muha lawang badudua maka raakur banar badumadu pun ha kan. Belinya badua dudukan maka pakai baju nang tarang nitu duduk ai dapatnya angin nang angin tutus beuh ha pang mulai kalihatan batampah mahumbut ha lagi nah gering macam macam alasan tatinggal lah ruko macam macam babulik pulang akhirnya imbahnya ruko tatinggal pancis lah pulang tatinggal macam macam alasan lah gering kan iya kaka apa poji sampian kaka ah jadi. Ya sekarang aku masuk kakang. Aku rindu dandaman lawan rabiku kang. Ayu ayu kita masukan habadetan pun masukan ayu masukan pun kita. Ya ya dina ayu sarikan di ai ngesmar lilaki sampiyan datang pun lahan ai jadi kang mas arjuna datang ka smar.

Adi Mas Srikandi, Adi Mas Srikandi. Aku sudah salasai tugas. Tugas nang ditantuakan ulih Kakang Darmakasuma, Adi Mas. Inggih. Syukur bagiya kala macam itu. Sanang hati ulun mandangar. Nah, jadi barhubung Raden Arjuna datang ni pun Han, kita baisi siapa itu lagi dulu kita baistirahat ulun lagi nang ngarannya kita mantuk jaga ni apa kita lapah anak ai Han.